Bu sapagyňyzda matematika sapagynyň kökli sanlaryň üstünde durup geçeris. Kökli sanlar derejeli sanlar bilen baglanyşykly, ýagny 3-iň kwadraty 9 bolsa, 9-yň köki deňdir 3. Bir-birine, ýagny biri beýlekisiniň tersi diýen ýaly. Mysal üçin şeýle göz öňüňize getiriň, 3. Şeýle girýär. Bir kwadrat jaýyň içine girýär. Ve şeýle şapkasy bilen çykýar diýeli. Şapkaly çykýar. Yani şapkasynam şunuň 2 bolsun. 3 kwadrat deňdir 9 bolup çykýar. Şuday. Şapgaly ulalyp çykdy. Indi şu yzyna gaýtsyn. Şu dokuzymyz yzyna girýär. Yzyna girse eýýäm bu şapgasy bar. Şapgasy şu taýda goýmaly şu tamyň içinde. Üç şapgaly bolýar ýa-da üç kwadrat diýip alýas täzeden. şu kwadratyny goýýar we yzyna ýene 3 bolup gelýär. Hala diýjek bolýan zadymyz şundan şeýle gidenimizde kwadrat, ýagny 9 boldy. Ondan yzyna gaýdanda-da çepe 9 3 boldy. Ýa şu kök bolýar, kök kwadrat kök başgaça. Bu da der ikinji dereje diýeýin men. Şeýle baglanyşyk bar, garaz, e, gysgaça aýtsak, öz aralarynda şeýle baglanyşyk bar.

A kwadrat kök diýip okaýar şu ýa-da A kök. A bu A kub kök diýilýär. 3 hökman suratda ýazylýar. Ýene dowam edýär. Indi şu mysal nähili işlenýär? Şony bir işläp görkezeýin size. Şeýle drop çyzygyny çyzýas. 121-iň köki we uly köki ýazýas şu taýp. 121-iň köki 11 bolýar. goşýarys, segsen biriň köki dokuz bolýar, altmyş, altmyş dördüň köki sekiz bolýar, dokuzyň köki hem üç bolýar. Ha şeýle, bir ýüz ýigrimi birimiziň köki on bir, segsen biriň köki dokuz, altmyş dördüň köki sekiz, dokuzyň köki üç. Deňdir dowam etsek, ýene uly köki ýazýarys, on biri dokuz ursak ýigrimi, sekizden üç aýyrsak bäş, deňdir hem kök dört, ody deňdir iki.

bir ýigrimi ýigrimidem edil şoň ýaly bir ýüz ýigrimi bir paýlanan ýüz diýip ýazyp bilýäs. Ýüzde bir ýüz ýigrimi bir. Ýagny şuny ýüze bölsek, ne bir otur, iki otur, ýagny bir ýigrimi bir bolýar-da. Ýüz ýigrimi bir, munam ýazýan şu taýyp ýüz ýigrimi bir paýlanan ýüz.

Aşagam şeýle kök ýüz ýigrimi bir paýlananam kök ýüz. Aýratynlykda köke öwrülýär. Bärde dört paýlanan on, goşýas ýedi paýlanan ýüz. Ýedi paýlanan on, bagşaň aşakda-da on bir paýlanan on. Bärde onlar umumy maýdalygyjy on, ýokary dört bilen ýedini goşýas on bir, aşakam ondan on bir.

Ýene dowam edýäs. Soňra x-iň şeýle bir e, formula bar. Eger şu x 2, 4, 6 bolsa garaz kwadrat kök ýa-da 4 bolsa hemişe 0 ýa-da 0-dan uly bolýar. Ne meselem şeýle bolsa minus 5 şeýle aňlatma eger bolany. Sebäbi diýende bärinde kwadrat bar. Şu kesgitsiz bolýar. Eger şeýle bolsa bolardy minus 5 ştaýtny kwadrat dälde 3 bolsa onda bolýar şeýle. Ha bärde hiç zat ýok bolsa kwadrat ýagny onda bular kesgitsiz bolýar, bular bolýar. Şoň ýaly köküň düzgüni bar. Indi ştaýt eger şu aňlatmaň jem hakyky san bolsa onda x haýsy bütin sanlar bolup biler? Indi ştaýda x

5 uldur x-den, bärde-de x uldur minus 5-den. Jogabymyz x minus 5-e deň ýa-da uly we x-imiz hem kiçi 5-e deň. Men şu iki anyklykdan men goşup ýazdymda x men şu taýda uly minus 5-e ýa-da deň men şu. Ýa-da x-imiz kiçi 5-den. Şu bolýar jogabymyz. Dowam edýäs. Sany köküň daşyna çykarmak. Ýa şuň ýaly zatlarda bu formula boýunça görkezilen m paýlanan n, eger şeýle görkezsem men iki, aýdaly şu sekiz bolsun, bärsem on alty bolsun. Şuny biz şeýle çykaryp bilýäris, iki, sekiz bölmek on alty. Bularam gysgalýar. Iki, ikiden bir. Şeýdip kökden çykaryp bolýar. Köküň derejeleri eger meňzeş bolsun bolmasyn tapawudy ýok. Kökden şeýdip çykaryp bolýar. Islendik aňlatmany kökden çykaryp bolýar. Meselem, şu ikini hem kökden çykaryp bolýar. Ýöne nädip çykarýas? Derejeli san etjek bolsa 1 bar diýmek, bärinde hiç zat ýazylmasy kwadrat kök diýmek deňdir. 2 1 bölmek 2. 2 üçin 2-den 1. Şeýdip kökden çykarýar. Dowam edýär. Ýagny şu taýsy kwadrat bolsa, neşat ýoksa kwadrat, kwadrat kökden islendik minus 5 mesiň kwadrat bolsa, näme bolup çykýar? Modula ondan soň hem položitel bolup çykýar. Gysgaça aýdanda, bu zat ýaly edil derejeli sanlar ýaly minus 5-iň kwadraty derejeli sanlarda näme deň? 25-e deň. Plus 25-e. Sebäbi iki sany minus Plus bolýar. Bärde-de indi 25-iň köküni alalyň. O da näme bolar? 5 bolar. Bu şu şon diýmek şu manyny berer edil. Dowam edýäs. Şuň ýaly mysal berilse nädip işleýäňiz siz? Ýagny A noldan kiçi we B noldan uly we size şuň ýaly bir zat berse nädip işleýäňiz? Iň aňsat usuly ýerine san goýup görmek. Şu taýda a-nyň ýerine biz noldan kiçi näme bolup biler? Minus bir bolsun. Minus noldan kiçi elbetde. B-de iki bolsun, mysal üçin. Ýerine goýup çykýas. Şu taýda kök a minus a-myz minus bir, ýene minus bir. Ýaý kwadrat. Garaz minus minus plus bir bolar. Plus bir kwadrat. Bu-da köki bir bolar.

Şeýdip ýerine goýup işläp bilýäňiz. Köplenç halatda ýerine goýup işlemek, aňsat usuly. Beýleki usullaryny soňky sapaklarda durup geçeris. Indi şu köki şu köke öwrüp bolýar diýär. Bärde näme edipdir? Köküň içini üçe köpeldipdir, köküň daşyny hem üçe köpeldipdir. Onda şeýle üçe köpeldipdir. Ondan üçe köpeldipdir. Şeýtsegem näme edýär? Jogabymyz üýtgemeýär.

Şuňa biz ýene gaýdyp gelýäs, ýagny iki tarapyny üçe köpeltsek, üýtgänok jogabymyz. Bärde şu taýda hiç zat ýok, biz 2 bar diýip bilýäris biz kwadratyň köküni. Iki tarapyny şuň üçe köpeldeliň. Ondan bir var demek, üçe köpeldeliň. Şimdi bärde de ikä köpeldeliň. Bir var ikä köpeldeliň. Şimdi yazsak, şöyle bir zat boldu. x kub bärde 6 kiçidir. Bu da 6 2'nin kvadratı. Ya da başkaça, yani 4 oluyor da. Bunu devam ettirsek,

Yani bu iki minusa plus olur. Şu iki minus plus. A bula minusam kalır. Minus 20. Karak şeýle minuslardan islendigi bolup bilýän eken. Sebäbi minus sanam bütin san 3. Minus tükenikse çen dowam edýär. Jogabymyz şo bolýar biziň x kubumyz kiçidir 4-den bolan x-iň ýerine gelip biläýjek sanlary şeýdip görkezmeli. Indi köküň içine salmak ýa-da daşyna çykarmak. Ine şu taýda a-ny a n bolsa şu gysgalýar-da özi köküň daşyna çykýar. Ýöne b galýar. Meselem, şeýle bir zat göz öňüňize getiriň. Dokuz köpeltmek iki. Deňdir. Şuny aýratyn şeýdip ýazybilýäs. Dokuz kök köpeltmek iki kök.

Ine formulamyz şu. Indi dowam edýäs. Kökleri deňeşdirmek. Näil deňeşdirýäs? Kökler şu ýaly bolsa, haýsy uly? A ulumy, B ulumy ýa-da haýsy bir-birinden uly? Köküň içine salmaly. Iň aňsat ýol deňeşdirmäniň. A deňdir.

Bunumuzdan 4 e, kök 20 boldy. Indi köklerde deňeşdirmek bundan aňar aňsat, ýagny kök 50 iň ulusy bolýar. A uldur, soňra B kök 27, soňra da C. Ýa şu köküň içindäki san näçe uly bolsa ine bu kwadrat köklere meňzeş üçüniň hem kwadrat iki onda içiniň içindäki san näçe uly bolsa şu iň ulusy bolýar ine şu kök elli a uludyr kök ýigrimi ekiden olam uludyr kök ýigrimiden şeýdip deňeşdirýäs kökleri kökler boýunça häzirlikçe şulardan ybarat soraglaryňyz bolsa kommentariýalara ýazyp bilersiňiz Indiki sapakda görüşençek hoş sag boluň.